Azul fell-awen, ad nṣuf yes-wen ar temsirt-agi tis snat sɣur Sami n At Belɛid. Ad tt-id-awiɣ i ass-agi ɣef wallalen n uselkim. Ihi allen n uselkim-agi kkent ẓran yal yiwen ass-agi yesseqdac aselkim deg uxxam-is neɣ di teṛmist anda ixeddem neɣ di tesdawit. Ihi nezmer ad d-nini d aselkim aɛudin d aselkim n lbiru. Sseqdac-it akk yernu yesɛa kkent ẓran allalen, kra n wallalen akka deg at Walim. Deg wallalen-agi llan kra nettwali-ten, imi neṣṭef-iten, neseqdac-iten, dɣa amegdil, amunasiw, taɣerdayt neɣ tamumet, llan dɣa win-nniḍen, wiyaḍ ur nettwali ara, d acu kan llan daɣen i sɛan azal ameqqran i wakken ad d-sselḥu neɣ ad d-ilḥu uselkim-agi. Dɣa deg wallalen-agi i d-ibanen, i nettwali, Nezmer ila yiwen umalal amezwaru neqqar-as agdil. Agdil, fransis qqaren-as écran, s teglizit qqaren-as screen. Ihi agdil-agi mačči d awal yellan, ɣas akken di teqbaylit ur t-nessin ara, d acu kan ad tettwalim dagi aṭas n yimẓabiyen qqaren-t icelḥiyen, I Mucaɣ, ffeɣ daɣen i deg wawal deg umawal n Dda Lmulud daɣen i ffeɣ igdil, yewwi-t-id aṭas n wawalen i d-yewwi Dda Lmulud ar s itergiyen s i Mucaɣ. I awal-agi agdil, ma aṭas igdilen, seg-wet igdilen, yekka-d seg umyag igdel, forme écran, i s-qqaren di tmacaɣt ula di tutlayyin timaziɣin-nniḍen, ihi ɣas akken ulac-it di teqbaylit, ihi agdil. d ayen yellan, d awal yellan. Ihi, wagi d agdil userkim. I agdil-agi, akken teẓram, yeskayanay-d akk ayen ara neqdec akked userkim, ayen akk ara nemmeslay yid-s, netta nettat i d-issenɛaten, nettat i d-iskanayen. Ihi, wagi d agdil mahwayawen n userkim n lbiru, d acu kan, ula d tilifun d aserkim, d tatablet tesɛa aserkim. Ihi, wagi ad agi irkul-is, sɛan daɣen D sɛan igdilen, xas akken mecṭuḥit, ahat tikwal, acu kan sɛan agdil. Deg wayeg, ad twaliḍ akk ayen yellan, ayen i tebɣa, ayen i tebɣiḍ ad t-textireḍ neɣ akkagi, ad tafeḍ deg-s. Ihi, agdil-agi yesskanayen-aneɣ-d akk d acu ara nexdem deg-s. Nezmer dɣa ad nɣer aḍris ad nettwali ɣef yidir-agi, nezmer ad nwali akka deg tixxamin, ad nextir yiwet n texxamt neɣ yiwet n tqeffalt, izmar ad ten-nesseqdec, ad nwali ad nwali akka deg yizen neɣ ad ten-nceggeɛ. Nezmer ahat ad neqleb di Google, di internet, ma yella kra n wawal neɣ kra n tilɣa nettqellib, neḥwaǧ-itent deg ugdir-agi ad ten-nwali. Ma yella nebɣa ad nruḥ ar YouTube wakken ad nesmeḥsen lmuziga neɣ tuɣac, dɣa nruḥ nessis akk ad ak-d-irr akked ayen akk-a nwali akk deg uselkim d yagi i t-nettwali. Ihi allal nniḍen d anasiw. Anasiw-agi qqaren-as s tefransist clavier, s teglizit keyboard. Ihi s teg clavier-agi yusa-d seg wawal clavis, clavis si tlatinit isem-is clé. ihi keyboard-agi yesɛa key d aɛmid kli kli d tasarut i awal-agi mačči d awal yellan allal-agi mačči nesɛa ara isem-is clavier nesɛa ara isem-is s tmaziɣt neɣ s teqbaylit d annect-agi i yeǧǧan ayen akk ɣriɣ ɣriɣ akk aṭas n tutlayin aṭas akk imawalen n tutlayin timaziɣin ur ufiɣ ara awal-agi Dɣa nniɣ-as ataki ad kli tasarut. Tasarut-agi mačči d awal i yi-d-iɛeǧben akken ad kkseɣ s isawal. Dɣa muqleɣ ɣliɣ-d deg wawal-agi tanast Imẓabiyen. Dɣa nniɣ-as i Asinag anasiw, ad t-semmiɣ Anasiw. Ihi anasiw seg clavier, inasiwen, ma ifat aṭas aṭas ad iniɣ d inasiwen, awal-agi tura d ayen i iɛeddan yelḥa sseqdacen-t agraw n imsidag ulamma walaɣ daɣen wiyaḍ n medden nniḍen i t-yesseqdacen, ihi anasiw-agi d lclavier n anasiw, akken teẓram d netta ma tmeslayem akked d uselkim, d anasiw-agi i tesseqdacem i wakkeni ad tettekkim ɣef tqeffalin deg-s, yal taqeffalt tesɛa asekkil i ayen akk-a tmeslayem yid-s, ad textirem tiqeffalin-agi ad tarum ɣef unasiw-agi. Ih, anasiw-agi yeqqen d allal yeqqnen s aselkim, acku ma tmeslam yid-s d anasiw-agi i as-tqedcem. Llan inasiwen yeqqnen s lxiḍ s uselkim, llan wiyaḍ ur qqinen ara, leḥḥun s Bluetooth, s uneggaf, aneggaf d protocole Bluetooth. Ihi ayen akk at, awal akk as tefkem, asekkil akk as tefkem, ad iruḥ deg yigenni alamma d, alamma d allaɣ uselkim. Ihi, akken teẓram, llan anasiw anasiw uselkim n Biru, akka tettwalim dagi, d allal yeqquren ad ṭṭfem s ifassen-nwen afag ad t-tekkim ɣef tqeffalin-is d ayen d ayen ad teṭṭfem s ifassen-nwen. D acu kan, llan daɣen ttilin daɣen inasiwen uhlisen, uhlis virtuel, Anasiw uhlis am tura d tilifu-nwen, ur tesɛam ara anasiw akkagi s tqeffalin tiquranin. D acu kan, ɛlaḥsab tmeslayt i tebɣam ad tesqedcem, yezmer ma d tafransist ad tessalim neɣ ad textirem anasiw afransis, ma d taglizit kifkif d anasiw n teglizit, ma tebɣam anasiw n tmaziɣt s tlatinit neɣ s tfifinaɣ daɣmi ad textirem. Ihi, wagi qqaren-as anasiw uhlis, uhlis virtuel, Acku mačči d anasiw akkagi aquran ad teṭṭfem akka s tqeffirin, ih dagi d tixxamin kan, ttbeddil n texxamin-agi, ahli anasiw-agi d tixxamin s isekkilen, ttbeddilen, ɛlaḥsab unasiw ad sqedcem asutu neɣ tutlayt ad tesqedcem. Ihi alal niḍen d ayen tettwalim dagi, imsidag agraw gin imsidag qqaren-as taɣerdayt, nezmer ad s-nini taɣerdayt, d acu kan ma yella ma yella nebɣa ad nili kan ar tidet kan mačči d taɣerdayt acku taɣerdayt ɣerda c'est le rat, akked am umezg neɣ souris mxallafen. Ihi souris neɣ mouse s teglizit, twulem dakken ad s-nini am umid neɣ tamumet. D acu kan, win ibɣan ad yesseqdec taɣerdayt-agi, ulac uɣilif ad t-yesseqdec, acku akken i d-nniɣ yakan di kra n yisaragen, mačči d nekkini i awen-d-yinin acu ad tesqedcem, nekkini d awen-d-qqareɣ kan ahat ad k-iwulem wawal-agi neɣ awal-agi, Win i twalam yesɛed-iken neɣ yexfif fell-awen, sqedcet-t, nekk in ad ḍefreɣ dagi zemreɣ a wen-d-iniɣ, ɣas akken serseɣ dagi tamumet, win ibɣan ad isqedec taɣerdayt yezmer ad t-isqedec ulac deg-s. Ihi tamumet-agi neɣ taɣerdayt-agi d uselkim d allal-nniḍen i wakken ad temmeslayem akked akked uselkim, ha n twala mi ara iwulem ad nesseqdec anasiw akken i as-naru aḍris neɣ ad as-neg izen, ay nebɣa tanaḍt nebɣa lameṛ nebɣa ad s-nefk ad s-nefk. D acu kan, tikwal ma yella nebɣa ad neḥnucceḍ, ad nelḥu ɣef ugdilen, ɣef ugdil, iwulem ad nesɛu akkagi allal niḍen, dɣa tamumemt-agi nesseqdac-itt akkagi iwakken ad nelḥu seg umkan ar nniḍen, si texxamt ar texxamt nniḍen, ɣef gdil, i wakken i ayen aḥsab acu nebɣa nexdem ad t-nexdem ma bɣiɣ mi ara bɣiɣ ad ruḥeɣ ata tura tagi tura ayen akka tettwalim dagi dɣa d tamwumet tagi swayes ad lḥuɣ wakken i awen-d-snehteɣ ayen yellan da neɣ ahat akka ad ruḥeɣ anda nniḍen si ar texxamt nniḍen Akka, ihi tettɛawan i wakken ad telḥum deg ugdir, i wakken ad textirem d acu i tebɣam ad tewtem akken ad textirem. Ihi kif kif am unasiw, llan-d tmumet neɣ taɣerdayt yeqqnen, teqqen s lxiḍ am dagi, llant daɣen tamumet ur neqqin ara, am ur teqqin ara teqqen ar s aselkim, d acu kan mačči s lxiḍ, imi d aneggaf-agi Bluetooth i yettwaxedmen Ɛawdin yekksen iseqdac i wakken i ayen ikk a nexdem i lkul amer neɣ taɣnaṭ a nerr, ad truḥ akkagi deg waḍu neɣ deg igenni alamma d s allaɣ uselkim. Ihi ma ala d aḍris i tesɛam, tikwal daɣen i nettḥerrik-t seg usekkil neɣ seg wawal ar wayeḍnin, nsew ayen meqqaren s tefransist le curseur neɣ cursor s teglizit, ihi d ayen ma ur neqqar taḥnacaṭ Taḥnacaḍt, i wakken i daɣen ad telḥuḍ seg wawal ar nniḍen, seg umekkan seg wawal ar wayeḍnin ad inseqdac-it akka ma ifat d iḍrisen i nesɛa, i akken ad telḥuḍ si tama ar tama nniḍen. Ihi iwaga dagi d allalen i nettwali, nesseqdac, nettṭef-iten s ifassen-nneɣ, llan daɣen allalen uffiren ur ten-nettwali ara, dɣa daxel akken i am aferdis alemmas, Deg wagi nesɛa akam dagi, ma twalim akka deg aselkim, aṭas i yesɛan taxxamt-agi, d acu kan ma teldim-tt ad tafem tesɛa aḍebsi am dagi, tesɛa daɣen i deg uferdis almas-agi ad tafem, ɛawden-as sker, sker d allaɣ Uselkim akked yesɛa daɣen i tacfawit akked neɣ tacfawit neɣ takatut akked iqeddec. Ihi, asekkar, d ayen ma neqqar s tefransist processeur neɣ s teglizit processor, asekkar d win d allal yeskaren, traite, procédé, ihi d asekkar yeskaren. Ma d tacfawit neɣ takatut, d tin tceffu, d segmi akka-agi awal-agi Tefki-d takatut seg wawal ktu s souvenir ar si Mucaɣ neɣ cfu s teqbaylit, tacfawit neɣ takatut. Ihi tacfawit-agi d nettat deg wayen d-terra tecfu acku tḥerriz ihalen ahil ahil imi ur tettak i uskar-agi, askar-agi yesselkam-iten, isselkam akken i d-tenna di temsirt tamezwarut, selkem, exécuter, ihi d askar-agi n yiselkamen Yettawi-d tanaḍt tanaḍt, ordre par ordre neɣ instruction par instruction, yettawi-d tanaḍt tanaḍt, is akkagi i iselkam-iten, syin-a ma yella kra n wagmuḍ, igmaḍ, résultats, ad ten-id-isken akka deg ugdil. Ihi, ayen akk ay yelin di tkatut-agi neɣ di tecfawit, Yettas-d deg uḍebsi, axaṭ acku dinna i ttilin aṭas nezmer ad neḥrez meḥsub tesɛa tazmert meqqren, dɣa nezmer ad nsers deg-s ihalen, ad neḥrez deg-s ihalen, nezmer daɣen ad nsers daɣen neɣ ad neḥrez deg-s isefka, isefka, asefk-u d.

I d maɣef i d seg wawalefk s données s teqbaylit, asefku, isefka. Ma yella awal n wahil ihallen d anselmes aṭas i t-iqqaren, seg wawal ssihel, seg umyag ssihel, programmer, nekk d ayen i ufiɣ dɣa deg umawal n Dda Lmulud.

Iḥrez ihallen, ayen ilan ad t-iḥrez. Yesɛa aṭas n tazmert, dɣa nezmer aṭas ad nerr lḥers deg-s. Ihi, ayen yemgaraden gar uḍebsi akked tcefawit d akken aḍebsi mi ara texsi tmacint, mi ara yexsi uselkim, ayen yakk yellan daxel uḍebsi ur yettruḥu ara, iḥrez-it i lebda, ad din ara yeqqim. Ma yella i ma nesseqdec takatut neɣ tacfawit telha, netta tiɣarit nesseqdec takatut-agi neɣ tacfawit-agi acku teqreb s askar. Askar ma yebɣa ad d-yawi kra si tcafcfawit-agi, yedmer ad t-id-yawi s tazzla, s uɣiwel. Ma ifat ad d-yawi lḥaǧa akkagi ahi neɣ iseffu, mi ara t-id-yawi seg uḍebsi, iwulem-as aṭas n wakud, Dɣa din nettheggi-asen-id seg uḍebsi, ad ten-id-nawi s tecfawit, iwakken ad ten-id-nesqerb ar ɣur-s, iwakken i, netta imi yettɣawal, akken ad iɣiwel di, deg usineḍ, di leḥsabat, deg usineḍ-ines. Ih, ad d-yawi ihallen-agi, d tedmitin d yis-s i tecfawit, d tin i s-iqerben, d tin a. Iswi-s yezmer ad iɣiwel ma d ma yettqellib kra di tecfawit-agi. Ihi d acu i yemgaraden gar tecfawit akked uḍebsi? Tacfawit tazmert-ines mecṭuḥet, ur tezmir ara ad teḥrez akk ayen yellan deg uḍebsi, tagi d tamezwarut. Tis snat, Ma yella tessexsim aselkim-nwen, ayen yellan di tecfawit-agi iruḥ, ayen i yesseqdac usekkar ad iḥbes, ayen yellan di tecfawit-agi ad iruḥ. D acu kan, ayen ad teǧǧem, ayen ad tḥerzem deg uḍebsi, ur yettruḥu ara akken iwumi d-nniɣ. Ihi askar, nezmer ad d-nini d netta i d allaɣ n uselkim. Ma tesɛam aselkim ur nesɛi ara allaɣ, ihi ulac, mačči ur ttusemma ara d aselkim. Ihi ayen yeǧǧan, ayen yeǧǧan tilifun yesɛa tigzi neɣ l'intelligence dakken acku yesɛa askar-agi, imi yesɛa askar yezmer ad isselkem ihalen, d acu dagi iɣiǧǧan tilifun nezmer ad t-nwali d aselkim amecṭuḥ neɣ tatablet tedɛen-ik d aselkim amecṭuḥ. Ihi askar-agi d netta i d allaɣ uselkim akken i wen-d-nniɣ, d netta i yesselkamen ihalen, ihalen akken i d-nenna yettawi-ten-id si tecfawit neɣ si tkatut, yiwen n wawal-nsen, nettawi-t-id si tecfawit, Ihi, inagrawen n wammud am Windows neɣ neɣ Linux. Ihi akka akk i akka akk i bnan, bnan akk s wannect-agi, sɛan akk ihallen yettruḥun yettilin di tecfawit, ttruḥun man s tecfawit-agi, yesseqdac-iten, yetteddem-iten-id uskar tanaḍt tanaḍt, instruction par instruction, yetteddem-iten-id i wakken ad ten-isselken. Akken i wen-d-nniɣ, ma t-yebɣa ad ten-id-isken, ma yella yella wahil i t-id-iselken, yella wegmuḍ ad d-issenɛet, ad t-id-isken ɣef ugdir-agi, atan deg wakken ttwalin nekkni akk ayen akk iḍerrun. Ihi, nniɣ-awen d akken agmuḍ yellan ad t-nwali, agmuḍ, si résultat, ad t-nwali deg ugdir, d acu kan tikwal nbeqqu Ad d-nsuffeɣ igmaḍ-agi neɣ yezmer d tira, yezmer d tugna, nessember tin nsuffeɣ ɣef di tsaggazt. Tasaggazt, i akken ad twalim dagi daɣen, mačči d awal i d-ufiɣ, ur d-t-id-ufiɣ ara. Aṭas i qqimeɣ akken i as-d-ufiɣ awal i imprimante, imprimante ihi akken d printer, d tasaggazt, tisaggaziin.

Ayen bɣiɣ, tugna, tira, akken teẓram llant tisagazin iqedcen kan i d-isufuɣen kan tugna d tira s sin initen kan, s uberkan akked umellal. Llant daɣen i tisagazin i d-isufuɣen tira d tugna s initen, s waṭas n sin initen, ini d yiwen, initen ma yella aṭas. I ma d-ini aṭas n initen di tilawt, tasaggazt tesɛa kan tlata neɣ kraḍ initen, azekwaɣ, awraɣ akked azegzaw igenni. S kraḍ yiniten-agi tesseqdac-iten wakken ad d-tessufeɣ akk amzun tessexraḍ-iten i wakken ad d-tessufeɣ akk initen akk yellan. Ihi s wannect-agi i tekfa temsirt-agi n wass-agi. Bɣiɣ kan ad awen-d-beggneɣ awalen i sqedceɣ i d-yusan seg umawal n tsenselkimt. Ihi akken i d-nenna, anasiw d awal ur nelli ara d awal i d-snulfaɣ i wakken ad d-nini clavier, clavier, neɣ keyboard, akken i wen-d-nniɣ d awal tura i yelḥan aṭas i t-iseqdacen. Taḥnacaṭ-agi ahat ur tessinem ara curseur, d awal i d-yewwi ɣas yella di teqbaylit ḥnucceḍ, Lycée d awal i d-yewwi akka si teqbaylit Professeur Maït Abdallah, aḍebsi, disk, d ayen akka i tessnem yakan. Asefku, isefka, nniɣ-awen-d mačči d awal i d-ufiɣ, snulfaɣ-t ihi aṭas i t-walaɣ i t-sseqdacen, données, les données, data. Agdil, nniɣ-awen-d écran, screen, d ayen yellan di kra n tutlayin timaziɣin. Afaylu, yusa-d file, d awal i d-yewwi Professeur Maït Abdallah. Dagi, fek awen-d kan initen akk i d nesseqdac, sseqdec initen neɣ ini ma yella d yiwen. I imprimante neɣ awen tasaggaz, siggez, ssuffeɣ-d ɣef tsaggazt. Mémoire, tacfawit neɣ takatut. Dagi uriɣ-d ma tesqedceḍ kan sin initen, amellal akked akked uberkan, la awal-agi ufiɣ ufiɣ dakken i mucaɣ qqaren-as am am amaɣay. ɣas akka nekkni ur t-nesseqdac ara, ihi ihi ɛni ɣ-t-id-ar dagi, acku d awal i ufiɣ i yufiɣ dagi si si Muca. Processeur d allaɣ t t uselkim asekrar isekraren. Ahil d awal-agi d ayen nesseqdac yakan, ahil ihallen, sihel, programmé, seg aw dɣa d deg umawal n Dda Lmulud. Souris d taɣerdayt neɣ tamumet neɣ amumed. Yerna-ɣ-d akutay dagi akken i s-qqaren i Muca, dagi bɣiɣ kan a wen-d-iniɣ, yal amaziɣ ad iseqdec tameslayt-is, tutlayt-is, ma ma d aqbayli ad d-yini tamumet neɣ taɣerbayt, ma d amacaɣ ad iseqdec akutay, ma d tacelḥit ahat sɛan awal nniḍen, ihi llan wawalen Yal amaziɣ ad iseqdec di tutlayt-is. Llan wawalen-agi sɛan itran, tili amecṭuḥ deg wagi ur ten-nesɛi ara, wagi ad agi. Ilaq i wulem d akken ad nesseqdec, ad ten-seqdecen akk imaziɣen, acku mačči d ayen yellan di tutlayin-nneɣ. Ihi système d'exploitation, operating system, anagraw n wammud, anagraw d awal i ufiɣ deg umawal n tusnakt,

enfin hales twala d ayen ur nelli ara nezmer ad s-nini si virtuel mačči d ayen n tilawt ihin iɣas uhlis uhlisen mer aṭas uhlisen ma d-nini terminal virtuel neɣ ixef uhlis neɣ ixfawen uhlisen ixef di tsenselkimt ma d-yaḍ ixef nesmektay-d aselkim ur nesɛi ara aṭas tezmert am tilifun neɣ am tablet ihi

An bedreɣ-d ismawen-nsen. Ihi ma tettwalim di timsirin-agi, rennuɣ-d akken izamulen n teqbaylit, izamulen-agi d ayen i nettaf i yellan deg ixxamen iqdimen, axxam aqbayli aqdim neɣ ijeqduren akk n talaxt yellan zik i d-sunuɣen imezwura-nneɣ. Ihi tzemrem ad tafem daɣen, mi ara Leḥder dagi di tasa-agi n web neɣ tasebtar-agi n web, ihi ad d-teɣlim deg-s. Ad d-tafem ihi amawal n tsenselkimt di talɣa tis snat yines. Ad d-tafem daɣen dagi ihi izamulen-agi i teqbaylit neɣ i tmaziɣt ihi ad tafem ma tesɛam anagraw n Windows i tzemrem ad ten-id-tawim ad ten-id-tsersem dagi deg umekkan-agi i wakken ad t-tesqedcem zemreɣ akken ad wen-d-snerteɣ dagi tura ma yella bɣiɣ ad ten-sqedceɣ ad ten-ah rniɣ-ten-id ihi ad tafem akkagi i yuran mačči d isekkilen-agi n tlatinit ad tafem syenna ma tebɣam i ma xtareɣ azeggaɣ ma tebɣam ihi ma tewtem kan akka ɣef tqeffalin un asiw-nwen, ata mi mi xtireɣ ɣra i d-iffeɣ wagi, mi xtireɣ ta i d-iffeɣ azamul-agi niḍen, ihi tafem akk, aṭas akk izamulen-agi akk tafem akk d taqbaylit, da ma tebɣam ad tcebḥem tira s yisem, ihi d ayen d ayen igerrzen akken tebɣam Ma ad d-aru ini nniḍen, ma ad ten-id-smeɣreɣ, ata d ayen igerrzen ma tebɣam ad ten-id-arum ad cebbḥem. Tira yes-sen. Ihi s wannect-agi ad wen-d-iniɣ tanemmirt-nwen, ar tufat.